Em l-ewwel net, grazzi tal-ilqajt l-istedina tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u tad-Dipartiment tal-Malti, Lara. Nista' ngħidlek mill-ewwel li kemm jien kif ukoll l-istudenti dħalna għal dal-impenn bi ħġarna u ma jiddispjaċina xejn ħadna gost ħafna naqraw u niddiskutu n-novelli fil-ġabra Kissirtu Kullimkien Sibna ħafna xi ngħidu, tant hu hekk li inkwetati li mhux se jkollna ċans induru l-punti u l-mistoqsijiet kollha li ħriġna bihom. Fil-fatt, aħjar naqbdu u nibdew. Xi ħaġa li stennejna meta rajna t-titlu tal-ktieb kienet li fil-qofol ta' dawn in-novelli jkun hemm il-qerda, appuntu t-tkissir, tal-ambjent, it-tpartit tal-ispazji naturali, mal-ispazji urbani. Imma ma domniex ma rrealizzajna li minkejja li veru li fiċ-ċentru ta' ħafna mill-istejjer hemm l-ambjent u hemm ir-relazzjoni tan-nies mal-ispazju, ebda novella mhi bħall-oħra, fis-sens li l-attitudni jew it-ton ivarja minn wieħed ta' lament dwar verżjoni ta' Malta rurali li donnha xjaħet bħall-karattri ta' Francina u Rosie, għal ton irrabjat u akkużiv b'rabta mal-qerda ambjentali u l-kostruzzjoni, għal ton iktar fiduċjuż ta' tama li l-affarijiet għad jinbidlu. Jiena kurjuża biex inkun naf fejn tara lilek innifsek f'dawn il-pożizzjonijiet kunfliġġenti imma naħseb, Jekk inħalli f'idejn l-istudenti, bit-tweġibiet għall-mistoqsijiet tagħhom probabbilment ħa nieħdu ħjiel ta' fejn tara lilek innifsek bejn dawn il-pożizzjonijiet u ħa nibda minn ħa nibdew minn Klara issa. Klara għandha bżonn microphone u mbagħad ħa tkun qed tgħaddih lil sħabha. Charles Nadir jgħid li l-letteratura hija espressjoni tas-soċjetà u dawn il-kitbiet għalija huma essenzjalment protesta. Huma l-frustrazzjoni mtemmnija tal-poplu f'Gatt. Kemm tħoss li inti ktibthom biex tleħħen dawn il-frustrazzjonijiet tiegħek u tagħna? Mela, Mela, ma kinitx intenzjonata il-construction hija il-kanzunetta tal-madwar li qed nisimgħu kull imkien. Infatti, kull storja mhijiex direttament fuq il-kostruzzjoni Kull storja għand storja tal-imħabba, għand storja ta' nostalġija, però b'xi mod dejjem qed tisma' dak it-taħbit. Dak it-taħbit kont qed nesperjenzah jien personalment meta mmur nixxi barra u nisma' n-nies ipparlaw fil-xogħol attivist tiegħi għax jiena attivista mal-graffiti ukoll. Qisu The Elephant in the Room u ma tistax ma ssemmihx u jidħol anke fejn ma jidħolx. Jiġifieri ma kinitx intenzjonata, kienet iżgħar kanzunetta li trid jew ma tridx hemmhekk qiegħda. Mela, nistgħu ngħaddu għat-tieni mistoqsija mingħand Nicole Vassallo għax għandna tliet Nicoles, għandna Nicole Bartolo, Nicole Vassallo u Nicole Zammit. Mela, Nicole Vassallo. Fin-novella Rożi tax-Xgħajra wieħed jintebaħ mill-ewwel b'kuntrast fid-diskors bejn in-nies tal-lokal li jqumu u jitkellmu fuq l-iżvilupp ta' fuq id-dar li qed isir fuq id-dar ta' Rożi. Minkejja li l-karattru jitħassru lil Rożi, il-qarrej jintebbħu wkoll mill-ewwel mill-kuxjenza egoistika tagħhom stess meta jsemmu personalità, fuqha nikkwota li titħajjar tixtri flett dawk in-naħat stess. Taħseb li din l-imġieba ipokrita u ironika ta' min jirrikonoxxi l-problema imma hu parti mill-problema hi tipika fostna? Mela, naħseb li l-persuna essenzjalment hija nofsha ħażina u nofsha tajjeb. Kollu mkien mad-dinja kollha għandek it-tajjeb u l-ħażin. Nemmen li l-bniedem huwa ġenwinament Kind huwa ġenwinament egoist bejn li huma u daw toħroġ f'ċirkustanzi differenti. Jien m'iniex aħjar jew agħar minnek, imma ċ-ċirkustanza li qiegħda fiha ħa toħroġ l-aħjar jew l-agħar tiegħi. Issa dawn in-neighbours ta' Rosby m'huma xejn inqas u hemmhekk anzi rrid nenfasizza li għalhekk Ċertu bidliet politiċi, eħe. In-nies għandna responsabilità li nipprotestaw u li nikkritikaw, però finalment it-tibdiliet għandhom jiġu min-naħa tas-soċjetà, min-naħa tal-gvernijiet, min-naħa tal-awtorità. Eħe, aħna għandna sehem li nkunu motivati u nipprotestaw, però hemm Jekk inti l-gvern qed itqiegħek, jekk inti l-awtorità qed ittiek f'sitwazzjoni fejn inti tista' tagħmel l-aħjar mis-sitwazzjoni anke jekk qed tkun selfish lejn ħaddieħor, finalment inti hekk ħa tagħmel. I mean. Jiena ċerta li kollha kemm aħna jekk nirtu dar u nistgħu ntellgħuha ħamsa flats, il-liġi ħa tħallina mela hekk ħa nagħmlu. Jiġifieri eħe, tipprova tkun leali lejn l-ideat tiegħek, però finalment tkun anke leali lejn il-fatt li aħna umani, aħna għandna natura egoista wkoll, mhux il-Maltin biss. Allura din il-ħaġa nemmen li l-awtorità għandha tieħu il-miżuri neċessarji biex ma jsirx dal-isfreġu kollu li qed isir. Naħseb it-tweġiba tiegħek issa torbot ħafna wkoll mal-mistoqsija li għandu Daniel. Intrigani ferm it-titlu tal-ktieb. Permezz tiegħu int m'intix qed tgħodd lilek innifsek mal-imsieħba li qed ifarrku lil pajjiżna. Qiegħda tindirizza direttament lil intom li kissirtu kullimkien L-intom it-tieni persuna plural mhux l-aħna. Min huma dawn l-intom? Forsi huma l-iżviluppaturi u l-politikanti? Jew forsi huma wkoll il-Malti medju, spettatur sieket imma konxju tal-qerda li qed isseħħ madwaru? Ehm, Nadia nixtieq ngħidlek proset għax osservazzjoni tajba qatt ma Ħsibt dwarha u naħseb hemmhekk toħroġ anke n-natura umana ta' kif l-ewwel inwaħħlu fid-dinja kollha u mbagħad ma nidħlux ġewwa nfusna u anke nwaħħlu fina nfusna għax aħna parti minn problema. Però, id-differenza li nistgħu nagħmlu aħna, kif għadt diġà, Hija żgħira, finalment, eħe, kissirtu! Jien qed ngħid għall-ispekulaturi, għall-iżviluppaturi, dawk l-ewwel, iktar mill-politikanti, għax jiena nemmen li qas għandna politika Malta, nemmen li għandna l-iżviluppaturi l-ewwel u l-politikanti huma l-puppets tagħhom. U meta qed ngħid ksir ta' kull imkien qed ngħid għan-nies li qed jisfruttaw il-poter tagħhom biex letteralment kissru kull imkien u Ikissru kollox u għalhekk daħħalthom f'ħafna stejjer differenti, stejjer tal-imħabba, stejjer ta' nostalġija, anke xi ħolma daħħaltha, jiġifieri letteralment kollox qed ikissru. Ħa nsaqsik waħda jien issa Lara, anke biex norbot mal-kumment li għamilt fil-bidu. Fin-novella Frawl u Ward, Dlam u Ħajja, Hemm dal-karattru ta' Fredu li jkollu f'moħħu liż-żgħażagħ primarjament meta jgħid, Kif tridha Malta ma jaħxuhiex f'sorma jekk kulħadd jitlaq u jaqta' qalbu minnha. Taħseb li għandu raġun Fredu dawk li jitilqu sa ċertu punt qed jonqsu mir-responsabilità lejn pajjiżhom, għandhom jibqgħu hawn u jagħmlu xi ħaġa bħalma għamlet Melissa fl-istess novella, jew tempatizza ma' dawk li jaqtgħu qalbhom u jfittxu pajjiż li joffrilhom għajxien aħjar? Mela, jien naħseb li Malta bħala popolazzjoni għandna din il-problema li qed tiġi aħjar bil-ġenerazzjonijiet li jmiss. Jien nara ġenerazzjoni bħal tagħkom diġà qed trabbu ċertu critical approach lejn kollox li hija xi ħaġa tajba ħafna. Għandna, għad għandna mentalità eks-kolonjalista ħafna ta' civil servant. li we don't question, li biex inġibu xi ħaġa nilgħaqu u din il-ħaġa nemmen li ttina ċertu sense of helplessness. Għala? Għax aħna m'aħniex inħossuna kapaċi u kompetenti li nistgħu nagħmlu xi bidla, inħossuna żgħar, inħossuna Imma ma nistgħux nirrealizzaw li jekk ningħaqdu, jekk ikun hemm is-saħħa, nistgħu nagħmlu kambjament, imma li aħna naraw il-kbarat tagħna bħala l-kbarat, il-kolonjalisti, il-polit stess. U noqgħod sraħ helpless u naħseb. Hija xi ħaġa li ftit ftit qed tispiċċa, għadha xorta qawwija nara anke fil-ġenerazzjonijiet tiegħi. U naħseb dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn ħafna nies jitilqu għax hemm ħafna nies li, tifhimnix ħażin, ta' demm ikunu anke nies attivisti u jippruvaw, Imma hemm dik is-sense of helplessness li hu guilt hekk li qed jipprova u ma jistax jinbidlu l-affarijiet li jġagħalhom iridu jistrieħu, iridu jistrieħu minn Malta, apparti minn hekk Malta żgħira, klaustrofobika, hemm dik l-island complex li inti ma tistax

Minn Graffiti nista' ngħidilkom li aħna Graffiti bħalissa qed naħdmu mal-komunitajiet, jiġifieri l-approċċ tagħna hu li meta jkun hemm issue, eżempju kwistjoni li tilgħin, eżempju tal-yacht marina, x'għamilna? Tkellimna mar-residenti, għaqqadnihom, immobilizzajnihom u Urejnihom tipu jew konna ta' guidance kif jistgħu jipprotestaw u liema liġijiet jistgħu jikkontestaw bla bla bla. Ġifieri eħe meta tgħaqqad hemm ħafna saħħa u naħseb bħala nies għandna għandna d-dovver kulħadd għandu dovver politiku lejn pajjiżu u jien hekk nara i mean ma nistgħux nippretendu li d-drittijiet ħajaqgħu mis-sema. Fuq nota forsi ftit iktar leġġera, Maxine għandha mistoqsija oħra b'rabta mal-ambjent u l-perċezzjoni tagħna tal-ambjent. Fin-novella Djarju ta' mħabbiet li ma jiswew xejn u fi Stejjer bejn bibien magħluqa, fost oħrajn, il-bniedem donnu jsir ħaġa waħda mal-ambjent naturali, filwaqt li f'novelli oħra, in-natura donnha ssir terapija għall-bniedem. Taħseb li jekk inħalluha n-natura tista' tfejjaqna? Definittivament, fin-natura ħa ngħid l-esperjenza personali tiegħi u jħossuha ħafna nies oħra għax kemm il-darba ddiskutejtha, in-natura hija importanti għax fiha nsibu r-ritmu naturali tal-affarijiet. Mingħajr in-natura, meta nqogħdu 'l bogħod min-natura, ninsew ir-ritmu naturali tal-affarijiet. Naraw aljenazzjonijiet kullimkien, kuluri, mowbajls. Meta inti tgħod fin-natura qed tħoss dak il-kobor u inti tħossok ċkejkna ma b'mod tajjeb. Nemmen li ttina sense of groundedness li Tlifni, mhux kompletament, imma intilef tant kemm hu hekk li llum is-soċjetà moderna, eżempju, tinvesti ħafna f'meditation, eżempju, biex iġġib lura dak is-sens ta' connection bejn il-moħħ u l-ġisem, għax in-natura hekk tagħmel, tagħtina connection bejn il-moħħ u l-ġisem. Ehm, eh, però meta, meta tibni. Qegħdin, eħe, qegħdin ħafna nies f'Malta, qegħdin ħames mitt elf approximately. Malta żgħira, eħe, trid tibni, imma jekk ħa tibni, bħal kollox tista' tibni b'tali mod li inti qed turi ċertu mħabba, ċertu rispett, mhux lejn in-nies biss, lejn in-natura, lejn, lejn, lejn kollox, imma Malta. Tant qed isir malajr il-bini li lanqas hemm post fejn tista' taħseb 'il bogħod jew tista' toħloq ċertu sbuħija mill-bini. Ġifieri, il-ħajja mhijiex estrem jew ieħor, ġifieri jien mhux qed ngħid tibnix, billi qed ngħid qed tibni żejjed mhux qed ngħid tibnix, m'iniex qed ngħid irid siġar biss, bilanċ, kollox. Jiġifieri, U fil-fatt, f'waħda min-novelli li hi semmiet Maxine, Stejjer bejn bibien magħluqa, jaffaxxinani ħafna dan is-sens ta' natura li qisha qiegħda tieħu l-ispazju tagħha lura. X'għandek din id-dar abbandunata imma fiha kważi minn ġol-bini qed jisponta qed jispuntaw is-siġar, qed. Infatti, Għamilt xi sentejn f'ħajti li konna noqogħdu nduru dawn id-djar abbandunati u hija xi ħaġa sabiħa li anke just għoxrin sena mingħajr ma jgħix ħadd fiha tibda tara l-pjanti tilgħin anke l-ewwel sular. Kien hemm dar partikolari fejn is-siġra, iz-zokk tas-siġra beda dieħel ġewwa u bil-mod beda Jekk isser il-bini imma rajtu jset jgħammar il-bini jekk imma. Finalment tibda tgħid din l-idea li qed inkissru hija illużjoni għax finalment qed inkissru għalina għax finalment in-natura dejjem tieħu over. Ġifieri din hija illużjoni. Naħseb il-pandemija kienet anke eżempju t'hekk kemm aħna m'aħna xejn. biċċa ħaġa qasdara titara bil-mikroskopu waqfet id-dinja sbieħa u naħseb ħabba hekk għandna bżonn nindunaw kemm irridu nkunu modesti u nuru ċertu umiltà lejn l-ambjent ta' madwarna. Tajjeb, mela, biex naqilbu ftit id-diskors issa, kif għedna meta bdejna, dawn l-istejjer differenti sew minn xulxin u żgur li mhux il-każ, kif forsi jkun hemm min jissuspetta meta jara li huma ġabra ta' novelli, mhijiex kwistjoni ta' more of the same, ma qrajtx waħda u qrajthom kollha. Fl-istess ħin, Ħassejna li fil-kollettività tagħhom jingħaraf stil b'laqtiet partikolari, hemm dak it-timbru tal-għargħa kallejja biex ngħidu hekk. Jien naf pereżempju n-narrazzjoni fl-ewwel persuna, l-indirizz lill-qarrejja, tnejn, imma fil-mistoqsijiet tal-istudenti tagħna ħa joħorġu iktar u ħa nixtieq nibda minn Nicole Bartolo. Malli qrajt dawn l-istejjer sbieħ intbaħt li qed titkellem fuq ħafna affarijiet li huma kurrenti bħal eżempju l-immigrazzjoni, l-ambjent jew l-omosesswalità. Jiena naqra dawn in-novelli kultant ħassejt li kważi qed niltaqa' direttament miegħek u li fihom qed tesprimi l-emozzjonijiet u l-ħsibijiet personali tiegħek. L-istil informali u l-lingwaġġ mill-ħajja ta' kuljum li tuża kienu għażla naturali għalik jew użajthom bi skop? Forsi biex dak li trid tgħid jasal żgur? Taħseb li dan l-istil jagħmilha aktar faċli u probabbli għall-qarrejja biex jirrelataw ma' stejjer b'temi daqshekk attwali? Ara, jien naħseb li kulħadd bl-istil tiegħu, imma għax kieku kulħadd jitkellem l-istess, kulħadd jgħid l-istess storja bl-istess ton. Le, bħala stil mhuwiex sfurzat. Jiena personalment bħala persuna,

tista' tagħmel aktar impatt. Ma mhijiex intenzjoni, nerġa' ngħid, hija xi ħaġa li tiġri b'mod organiku. Naħseb ukoll ġieli le, naħseb f'dal-ktieb, ara Lucy Min, Lucy Min kien iktar il-leħen tiegħi biss kważi, però dak kien hemm ħafna ilħna ta' nies oħra li trid tgħid magħhom, li trid. Naħseb tidħol is-sens ta' empatrija. Ġieli tkun għaddejt minn ċerti affarijiet minn ħajtek fejn forsi s-sens ta' empatrija tkun iktar forsi reklut minn oħrajn jew mhux qed ngħidlek li hi speċjali ta' tifhimnix ħażin imma naħseb hemm sens ta' empatrija lejn nies li

Inqoss li aħna kollha ugwali, kollha għandna l-istejjer tagħna u bħala tmun, bħala kitba wkoll huma l-ewwel żewġ xogħlijiet tiegħi, allura huma aktar minn hawn għal hawn. Infatti dis-sena qed ninvesti naqra ħin nitgħallem kitba. Kitba tat-teatru, kitba tal-letteratura, m'iniex qed nikteb xejn. Ħalli jien anke niżviluppa naqa' t-teknika wkoll. Dak kollox naħseb. Mela, Nicole Zammit? Matul il-ktieb wieħed isib ħafna referenzi għan-naħa t'isfel ta' Malta, bħal fin-novelli Rożi tax-Xagħjra u Ix-Xufier u Fransina li kienet taqbad il-Wantri Fajful, fost oħrajn. Dawn l-inħawi jispirawk iżjed minn oħrajn biex tikteb għax forsi għandek konnessjoni magħhom u allura tiddejjaq li l-ambjent li taf qed tarah jinbidel jew hija biss kombinazzjoni? Naħseb f'dan il-każ jekk tarax trabbejt dawk in-naħat jiena, jiena mill-Little Għajn, konna mmorru nilagħbu ħafna. fil-biċċa li issa ġejja tal-inwadar, bejn il-Little Eye u x-Xgħajra. Le, u s-sawt eh għandi ovvjament ċertu bias lejh, narah u n-nies ikkoloriti ovvjament hemm bias għax jiena għext hemmhekk. Però wkoll ninnota li

Hawn ħafna, ħafna, ħafna nies jgħiduli eżempju qatt ma marru ċ-Xgħajra, qatt ma marru Wied il-Għajn, Marsaskala jgħidulu Marsaxlokk, eh dak mhux Marsaxlokk, le. Jew Marsalforn. Għawdex ma' Malta. Eżatt, Ħaż-Żabbar, l-aħħar darba kont qed itkellem minn xi ħadd minn Ħ'Attard, qalli l-għalluġ biża' Ħaż-Żabbar, għalluġ biża' għala jiena. Jekk hemm dawn il-misconceptions u allura nħoss li xtaqt intihom naħa ġieħ ukoll. Tajjeb ħafna. Amy? Mela, apprezzajt jien u naqra ħafna l-mumenti makabri li jaħsdu, jorqdu fil-laħam il-ħaj, bħal pereżempju t-tifla f'geġwiġija meta tintlaqat mill-ganċ u jħalliha tal-post. Jew meta Ġemal jgħallaq lilu nnifsu f'konkos griż Ġemal iswed. Kif ħassejtek tikteb dawn ix-xeni u x'reazzjoni xtaqt li l-qarrej ikollu u jaqrhom? Mela, ta' Ġemal, ħa nibdew minn ta' Ġemal. Sfortunatament, ħafna, ħafna, ħafna imigranti li jkunu bħal far, jagħmlu suwiċidju jew jippruvaw jagħmlu suwiċidju. Dawn l-affarijiet ma nisimgħuhomx aħna, naf nies jaħdmu mal-immigranti. Eħe, però meta qtilt il-ġamal xtaqt intih ftit dinjità. Infatti ġibt ix-xemx tiela' jew ix-xemx nieżla waħda minnhom. Għax nemmen li ħaqqhom id-dinjità, eh, però eh, xtaqt, ara, il-ktieb, il-ktieb anka t-titlu jagħti sens fatalist, forsi, però mbagħad meta taqrah tinduna li ma tantx hu fatalist, però ma ridtx inkun pożittiva għax aħna m'iniex pożittiva lanqas, allura dak is-sens ta'. ta' ankreżività, ta' vjolenza, ta' mewt. Ridtha tkun hemm għax dawk huma konsegwenzi ta' ta' tkissir tal-inġustizzji imnikkdin għax dak nagħmluhom b'mod l-iktar aħrax imma mingħajr ma niddevja mir-realtà. Eżempju, nħeġġ dik l-istorja tal-immigrant li qed jitkellmu f'kafetterija. Kieku, kieku jista' jsoddok. Issa jiena qatt ma niċċensura lili nnifsi imma din kienet se tkun ħafna agħar dik il-biċċa. Dak kien djalogu ta'. Ħafna nies li jiena personalment smajthom jitkellmu, jiena kont ninżel ġrieħi l-każin tal-birku hekk u l-affarijiet, mhux il-każin tal-birku biss, fuq tal-linja, l-affarijiet atroċi li kont nisma' huma tieqa f'qalbek. So. Le, m'għamiltiex biex naħħam. Ridt naħsad, imma kienet l-istess ħasda li ħassejt jiena meta smajt ċertu affarijiet u ċertu inġustizzji għajnejn anke Ada ta' Ġamal li miet. Dawl ikunu magħluqin. Ġiri tmintax ġo kaxxa waħda, ġo trailer waħda. Għaddew minn trawma kbira u wara li għaddew minn trawma kbira qed jiġu trattati ta' annimali. Immaġina inti fl-agħar fl-agħar żmien tiegħek u ma kellekx is-sapport. Immaġina. U dawn trawma fuq trawma u jiena xtaqthom iħossuha dik il-ħaġa u xtaqthom jirrealizzaw kemm dawn in-nies aħna narawhom bħala oġġett. Għax hekk jagħmlulna, għax qed jakkomodawna, għax qed joħolqu cheap labour force. Hekk jagħmlulna, mela hemmhekk toħroġ l-egoiżmu, il-krudeltà u l-vjolenza u l-egoiżmu tagħna, tal-umanità tagħna li hija parti minna wkoll, hija parti minnek, hija parti minna. Naħseb fil-fatt ix-xeni li semmiet Amy huma waħda mir-raġunijiet għaliex uħud minn dawn l-istejjer baqgħu magħna ħafna wara li qrajniehom għax jiġbdu l-attenzjoni fuq affarijiet li qegħdin taħt imneħirna imma kultant ma nirrealizzawx. Tkellimna ħafna fuq l-ambjent u l-kostruzzjoni bħala temi ewlenin imma naħseb li fil-qofol ta' dawn l-istejjer iktar minn kollox, nazzarda ngħid, hemm l-umanità tal-karattri. Naħseb li dawn in-novelli jwasslu l-istejjer ta' dawk li l-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà hija żvantaġġata bħal bħall-immigranti bħalma qed tgħid inti. Imma mhux l-immigranti biss u fil-fatt Ilona kellha osservazzjoni interessanti u nixtieq issaqsik din il-mistoqsija. Fin-novella Rożi tax-Xgħajra tissemma dar tax-xjuħ, li tiġi deskritta daqs li kieku kienet ħabs, għax inti semmejt li bil-kemm maħluk toħroġ u saħansitra dawn l-anzjani huma wkoll minsijin. Jien ħassejt li novella bħal din iġġib il-qarrejja konxji rigward il-perċezzjoni inġenerali li s-soċjetà għandha tal-anzjani tagħna. U aktar minn hekk iġġegħelna naħsbu jekk huwiex ġust li jiġu trattati b'dan il-mod wara li dawn l-individwi jkunu ħadmu għall-ġid ta' pajjiżna għal snin sħaħ. Jista' jkun li qabbilt is-sitwazzjoni attwali tal-anzjani ma' dik tal-ambjent, għaliex it-tnejn qegħdin jgħaddu mill-istess ħaġa, jiġifieri, it-tnejn qed jiġu trattati b'nuqqas ta' rispett? Jew jista' jkun li tixtieq li jsir aktar progress fil-mod ta' kif nittrattaw l-anzjani fil-komunità tagħna? Jiena Infatti, kunverzazzjoni dal-aħħar li tkellimt ma' ħabiba tiegħi u bdejt ngħidilha kemm tkun tal-ġenn kieku jkun hemm dan l-ispazju fejn l-anzjani u dak li tgħallmu f'ħajjithom kollha anke xi trade eżempju ma għadx ħa jintilfu dawn u t-tieni ħaġa kien xi ħaġa sabiħa li jistgħu jgħallmu m'hemmx għalfejn trade ta' anke ta' affarijiet ta' ħsieb u ta' approach lejn il-ħajja nistgħu nitgħallmu ħafna però m'hawnx Malta l-istruttura li tippromwovi l-integrazzjoni tal-anzjani u rajta l-Università Statal ta' ta' 65 pla ta' 60 plus dawk huma inizjattivi tajbin ħafna però xorta da kull persuna titħossha utli għad-dinja ta' barra għas-soċjetà u l-anzjani li jistgħu jtuna Hija l-esperjenza li hija importanti ħafna, però le m'hawnx m'hawnx il-bit struttura li tissapportja. Jiena hi anke id-djar tal-anzjani jiena Malta narah deġenerattiv ħafna. Meta tmur Madanna. Issa semmejnieh. Meta tkun l-ingierez tħossok isek mort Mount Carmel. Ġieli, I mean, kif ikellmu n-nurses l-anzjani? Ishom tfal żgħar, vera, ġieli jkun hemm każijiet fejn l-anzjani vera jiġu qishom tfal żgħar, imma m'hemm l-ebda sens ta' dinjità. U anke dil-ħaġa li biex tixjieħ trid tmur f'dar tal-anzjani, anke d-djar tal-anzjani Malta mhumiex eżempju barra minn Malta din l-idea tattirani ħafna. Barra minn Malta eżempju hemm din it-trend li jkun hemm area jagħmlu village concept ikollhom il-bars tagħhom, id-djar tagħhom, jgħixu ħajja normali. Ovvjament jistgħu joħorġu, jistgħu jsiefru, jkun hemm xi erba' nurses biex jekk jinqalgħet xi ħaġa jkunu jistgħu jtuhom il-kura. Però Malta, eħe, le, infatti di dejjem ngħidha jiena, dejjem lil sħabi noqgħod ngħidilhom la nixxieħu, niġġu dar hekk kbira u nimpjegaw żewġ nurses magħna. Hu noqogħdu le ma hemm. Erfgħalna post fil-kassa somma. Lili għax fadlilhom biex jixtri. Hemm le ma narax parallel bejn l-anzjani u li qed nagħmlu n-natura, però hemm similarities. Il-fatt ta' neglect, il-fatt ta' din l-idea ħażina li aħna m'għandniex bżonnha n-natura, aħna m'għandniex bżonnhom l-anzjani. Jiġifieri eħe, forsi int rajt connection li jien ma rajthiex fil-verità. Dejjem għandna din ix-shortsightedness. Dejjem għandna din ix-shortsightedness li moħħna jasal sa very strict circle of standards u jekk Ma taqbżux, jekk taqbżu mela inti invalid, inti nisfruttawk jew ninjorawk. Jiġifieri interessanti kif rajt ir-relazzjoni għax vera, vera hemm relazzjoni. Mistoqsija ta' Nicole Vassallo. Mela nixtieq nerġa' mmur lura fuq it-tema tal-immigrazzjoni, partikolarment fuq in-novella Kieku Jista' Jsoddok. Jien ħassejt li f'din-novella jiddomina l-kuntrast bejn id-diskors dispreċjattiv u dirett tal-Maltin ma' dak indirett fl-ewwel persuna mant il-protagonist tagħna. B'konsegwenza, l-istruttura tan-novella wkoll ħadet xejra interessanti, kif semmejt inti kien hemm dawn il-konverżazzjonijiet fil-kafetierja, u speċjalment minħabba l-kuntrast kontinwu bejn l-Ingliż imfarrak tal-Malti fuq naħa u l-ħsibijiet profondi u artikolati tal-protagonist fuq in-naħa l-oħra. Minbarra minn hekk, ħassejt li kemm il-Malti kif ukoll in-nazzjon Eritrean għandhom fattur komuni jorbothom li hu n-nuqqas t'edukazzjoni, għax minbadda naraw il-karattru Malti li jġorr miegħu mentalità patrijotta, naqa' magħluqa, u jneħħi kull possibilità ta' diversità minn quddiem għajnejh. Minn banda l-oħra naraw in-nuqqas t'edukazzjoni fl-Eritrea stess imposta mill-gvern u lill-protagonist jara bħala l-ikbar arma li tista' tqajjem ir-rewwixti fl-istat dittatorjali nnifsu. X'kuxjenza xtaqt trawwem fil-qarrej? Mela, il-qarrej xtaqt nurih li. Jew ħarġet dil-ħaġa li, għax nid, li fil-verità l-injoranza, jekk irridu nsejħulha hekk, imma x'tagħmel, hija injoranza, l-injoranza mhijiex prodott tal-faqar, il-faqar tista' tikkonstitwixxi għall-injoranza, però l-injoranza mhux ġejja mill-faqar, anzi, l-injoranza ġejja minn privileġġ. Meta Meta inti għandek kollox, għandek kollox, inti safe, għandek dar, għandek flus, għandek l-ikel, din hija natura umana. Meta inti tara li xi ħadd differenti minnek, inti dak mal-ewwel, l-ewwel reazzjoni tiegħek ħa tkun ehm, tortiha eżempju li ma nistax insib xogħol. Inti kull meta jkun hemm xi ħaġa instabbli f'ħajtek, l-ewwel ħaġa li twaħħal fiha hija x-xi ħaġa ġdida li daħlet f'ħajtek. Mela, le, l-injoranza mhix dejjem minħabba l-faqar, l-injoranza hija ġejja minn pozz ta' privileġġ u d-dritt li nħossu aħna li dak il-privileġġ u li anke aħna ma nistgħux nifhmu minn xiex għaddej ħaddieħor. U l-immigrant għamiltu emotionally intelligent u m'għamiltux apposta hekk għax inti meta titkellem magħhom tinduna li emotionally intelligent għalax l-intelliġenza mhijiex ġejja mill-iskola. Insa, jiena l-iktar nies li ltqajt magħhom, mhux kollha, Emotionally intelligent, ġew emotionally intelligent miċ-ċirkustanzi li jiltaqgħu magħhom fil-ħajja u kemm ġew sensibbli lejn ħaddieħor u lejn id-dinja ta' madwarhom. U dik li forsi ħarġet minn din l-istorja, interessanti nara dawn il-punti għax qatt ma ħsibt dwarhom u eħe, ehm, eħe, so, Privileġġ, injoranza, dawn l-affarijiet kollha nistgħu nirrelataw magħhom naħseb. Ekku, biex inżomm mat-tema tal-immigrazzjoni inti diġà tkellimt ftit fuq ir-rabta li hemm anki bejn dawn iż-żewġ temi tal-immigrazzjoni u l-kostruzzjoni semmejt iċ-cheap labour. U hekk aħna hawn niskellmu dwar ir-rabta bejn l-industrija tal-kostruzzjoni u l-immigrazzjoni ġietni f'moħħi l-istorja Mhux Nies ta' Jean Paul Borg. Ma nafx intix familjari magħha. U fil-fatt, eħe, storja qasira. Fil-fatt mill-ewwel ħsibt fiha anki meta rajt it-titlu ta' waħda min-novelli tiegħek, Konkos Griż Ġemgħa l-Iswed għax inċidentalment fin-novella ta' Jean Paul, Għandek dan il-karattru ta' Ibrahim li jkun jaħdem fuq sit ta' kostruzzjoni u li jkun hemm fuq l-istess sit ta' kostruzzjoni jkun hemm ħaddiema oħrajn li huma Maltin u li allura huma bojod u jibdew il-ġurnata b'kuluri differenti, l-immigrant iswed u l-Maltin bojod imma mbagħad jispiċċaw il-ġurnata kollha l-istess kulur, kollha bojod minħabba l-ġir li jimtlew bih. U la semmejna l-kittieb ieħor lokali. Naf li Klara għandha mistoqsija li li għandha x'taqsam ma' ma' kittieba lokali imma hija aktar minn hekk fil-verità. Allura nħalli f'idejha. Jiena naqra l-ġabra, kif sirt u kullimkien rajt xebh ma' Kulħadd ħalla isem warajh ta' Clare Azzopardi, speċjalment fil-forma li jieħdu n-novelli fejn ir-rakkont idur mal-protagonista u fejn għandek din il-linja fina li tgħaqqad rakkont ma' ieħor. Fejn jidħlu t-temi u t-trattament tagħhom nara wkoll xebh max-xogħol ta' Manwel Mifsud. Għaldaqstant naħseb li nistgħu nikkonkludu bla ma nkunu assolutisti li dawn essenzjalment huma stejjer ta' nies veri, tan-nies li niltaqgħu magħhom kuljum, tal-immigranti u tal-Maltin. Għal stejjer bħal huma Konkos Griż, Ġemgħa l-Iswed u Kieku Jista' Jsoddok, x'kien il-proċess li għaddejt minnu inti u tikteb dawn l-istejjer kważi kważi bijografiċi u kemm jinfluwenzawk kittieba lokali bħalma huma Azzopardi u Mifsud? Mela, eh. Kittieba bħal Immanuel Mifsud naħseb kien ta' influwenza primarja għal ħafna nies, inkluża Claire Azzopardi, u din il-ħaġa għadtha kemm il-darba. Togħġobni l-kitba ta' Immanuel għax hija kitba aktar ekonomika kif inħobb ngħid u ma tidehx tkun Ma ddurx ma' kantunieri, ma tiddejaqx tkun aggressiva, vjolenti, kind, għandha s-sentimenti kollha hemmhekk, ġenwini, onesti. Il-proċess, il-proċess ta' dawk iż-żewġ kitbiet, għandi sħabi jaħdmu mal-immigranti ħadt ħafna informazzjoni minn hemm. I struggled, domt ħafna biex insib success story għax ma tantx hemm success stories tal-immigranti u fatti ta' Ta' nsoddok li spiċċa r-rekord tal-MCAST, din vera ġrat imma ma tantx hija komuni. Għamilt anke riċerka fuq l-Eritrea u political tumult lejn l-Eritrea. Jiena ġieli kellimt immigranti. Li tisma' lin-nies fuq tal-linja. Jiena ġieli ċċellinġajt nies meta nismagħhom jgħidu l-kont bella l-immigranti kemm il-darba kont niċċellinġjhom. Kont naħdem ġo librerija pubblika ta' Pembroke u kemm il-darba kont nisma' kontra l-immigranti. Ma kontx ngħidilhom intom ħażin, kont ngħidilhom eħe ma għala tikbu. Kien ukoll għandu jkun komunikazzjoni tara kif din dawn biża' li hemm. Ifhem kif ġraw l-istejjer, ma nafx, jiena il-proċess ta' kitba tiegħi. Mod, Għadtek kemm-il darba, ma tiġrix b'mod intenzjonat li jkollok akkumulazzjoni tal-affarijiet li smajt, ta' fatti, ta' stejjer, ta' influwenzi bħal Emmanuel u Claire forsi u nies oħra u anke xogħol letterarju li qrajt bl-Ingliż bħal William Burroughs eżempju, li għandhom stil iktar forsi dirett u forsi iktar żbukkat forsi. U inti bla ma trid ma toħodx bil-qiegħda tgħid ħa naħteb bħalhom. Inti jkollok dawn il-ċlamps kull imkienek u b'xi mod dejjem toħloq xi ħaġa tiegħek. Naħseb l-iktar ħaġa importanti fil-kitba hi li tkun organika kemm jista' jkun. Ma tiċċensurax lilek innifsek, ma tgħidx li ara di qisni hekk jew qisni dak jew kun organika, tkun onesta miegħek innifsek, mbagħad tibda tippolixja, tibda tistruttura. Naħseb dak huwa l-proċess tiegħi l-ogħla. Chaos u ħafna informazzjoni, ħafna influwenzi u mbagħad b'xi mod mill-chaos noħolqu stejjer. Grazzi Lara. Xi ħaġa li rrealizzajna aħna u niddiskutu n-novelli tiegħek bħal Ħafna letteratura li hija tajba fil-verità, tagħtik lok għal interpretazzjonijiet differenti u għal assoċjazzjonijiet differenti. U naħseb dik hija waħda mill-isbaħ affarijiet, le, tal-letteratura, li l-awtur jew l-awtriċi jwasslu storja sa punt speċifiku u mbagħad il-qarrejja jiħduha fejn iridu skont kif jirrelataw magħha, skont dak li tqanqal fihom. U. Il-mistoqsijiet li jmiss, hemm almenu tlieta, forsi jintrabtu ftit iżjed minn oħrajn għaliex diġà rajna li dejjem ikun hemm interpretazzjonijiet li inti ma taħsibx fihom. Imma dawn il-mistoqsijiet li ġejjin forsi jintrabtu ftit jirriflettu anzi ftit iżjed dan il-punt. Nibda minn Maxine. Fin-novella Djarju ta' mħabbiet li ma jiswew xejn, fil-parti dwar ir-raġel tal-bosk, tiddeskrivi l-att sesswali ta' mħabba temporanja, Dan l-att iseħħ fl-ispeċi ta' bosk kollu dskuk nixfin żgħar jaqtgħu daqs ix-xewk. Barra minn hekk, issemmi wkoll it-teorija tal-univers u tagħmel referenza għal Alla jew xi tip ta' Alla. Dan għamiltu bi skop biex turi relazzjoni bejn il-bniedem għeri u n-natura jew għeruqna jew l-ambjent. Hi xi tip ta' referenza Biblika għal Adam u Eva fil-Ġnien tal-Għeden, u forsi hawnhekk, il-Ġnien tal-Għeden qed jinbidel fl-ispeċi ta' bosk kollu zkuk nixfin żgħar jaqtgħu daqs ix-xewk. Interessanti stra. Alright. Mela, ir-referenza. tiegħi lejn Alla, mela, jiena persuna li la nemmen qatt ma nemminx. Nemmen li kollox possibbli fil-ħajja, nemmen li di tista' tkun ħamra imma jien qed nara sewda. Ir-realtà hija ir-realtà hija perception. tagħna tal-kelma permezz ta' moħħna u kif inhuma wired, immeħħen insib ċertu serħan f'din in-notion ta' Alla, whatever, xi ħaġa akbar minnek. Bħalma semmejt fl-ewwel meta tmur fejn il-baħar hemm dik ix-xi ħaġa infinita u fil-kburja Fil-kobor tagħha, fil-misteru tagħha, il-problemi tiegħek isiru żgħar. U hemm hemm xi ħaġa comforting fil-misteru. Mingħajr ma ma ngħid li ħabba li jiena nħossni aħjar hekk ma jfissirx li teżisti l-ħaġa. Imma għalfejn kollox għandu jkun reali fil-ħajja, għalfejn ma tistax toħlom, għalfejn ma tistax toħloq dak is-sens ta' misteru. Ehm. Le, ir-referenza tal-bosk ma kinitx Biblika, ir-referenza tal-bosk kienet aktar qed tirrifletti forsi din l-idea ta' imħabba temporanja kollox fil-moħbi, forsi x-xewk iweġġgħek naqra imma xorta wert trid tqim b'għotx. Bħalma forsi mħabba temporanja tweġġgħek, imma dak il-ħin ma tibdiex taraha, tibda tara l-pjaċir tal-ħaġa biss. U forsi anke l-bogħod anke semmejtu biex ikun sempliċement viżwali biex il-qarrej qed jippikċerja l-ħaġa, jiġifieri

u vice versa, ġifieri relazzjonijiet instabbli għandhom dik it-thrill, dik l-inċertezza, dak is-sens ta' misterju li hija sabiħa, hija intriganti wkoll, ġifieri tista' toħloq parallel. Daniel. B'kumment u mistoqsija relatata mal-qoxra tal-ktieb. Fuq il-qoxra hemm l-immaġni ta' fjuri li fi kliem tekniku qed tiġi umanizzata, jiġifieri tingħata xeħtiet umani. Hija din il-fjura li qed takkużana li kissirna kullimkien, ovvjament b'referenza għall-ambjent sħiħ Jew forsi hija wkoll it-tfakkira sbejħa ta' Malta ambjentali u twissija qarsa tal-bniedem żviluppatur li ma jegħdiex mit-tifrik ta' pajjiż? Mela, l-idea tad-design kienet tad-designer. So, iktar hu għandu say għal xiex jagħżel dak li jagħżel, però l-idea kienet li mid-dlam, mid-dlam u mid-dlam u mill-iswed xorta joħorġu l-fjuri, bħalma fid-dar wara li ilha abbandonata xorta ħarġu l-fjuri, hemm din l-idea li mill-ħażin joħroġ it-tajjeb u mit-tajjeb joħroġ il-ħażin. U eħe, naħseb Dak il-fjura sebbieħa tifkira sabiħa u pożittiv li jikkuntrasta mal-fataliżmu tat-titlu Ksirtu Kull Imkien. Tipo, għal xina din il-ħaġa dejjem nipprova ma' reali, m'hemmx, ma jeżistux estremi, aħna niżbaljaw meta għax qed nikkritikaw. Dil-ħaġa tfisser li titmur l-estrem l-ieħor. Nemmen li t-tnejn huma preżenti, t-tnejn għandna bżonnhom u b'xi mod irridu nsibu mod kif nagħmluhom paċi, jiġifieri. Naħseb jorbot ħafna li qalet mal-mistoqsija tiegħek Nicole, imma saqsi għax interessata nkun naf ir-reazzjoni. Mela, fin-novella Irwejjaħ u Rwoli titratta dwar it-tema tas-separazzjoni fil-familja u l-effett li tħalli. Jissemma l-ġnien fid-dar tan-nanna li kien wens kemm għall-omm u kif ukoll għall-aħwa inkwistjoni. Minkejja l-preżenza ta' dan il-ġnien naraw imġieba naqra ostili min-naħa tal-omm lejn uliedha, probabbli għax kienet maqbuda f'sitwazzjoni mhux daqshekk pjaċevoli. Fit-tieni parti tan-novella l-ġnien jisfaxxa u jimxu lejn ġungla konkrit minflok. L-omm bdiet ħajjitha mill-ġdid u dan influwenza wkoll imġibtha u diskorsha. Għalkemm sitwazzjoni ironika, taħseb li mill-konkrit jista' joħroġ il-fjur u s-serħan tal-moħħ u kif jista' dan jikkuntrasta mal-ġnien li kien jaqdi l-istess għan. Eżatt, dan jorbot ma' l-istess punt. Jekk jiena jien naf għandi dar u ħalla lili wirt, eżempju, u bejni u bejn tliet aħwa, eżempju, u tellajna l-flat. Mela jiena dak il-flat nista' nħallas id-dejn, nista' nsiefer, nista' nserraħ iktar rasi. Jiġifieri da. Għal kull ħaġa ħażina hemm xi ħaġa tajba, għal kull ħaġa tajba hemm xi ħaġa ħażina. Hemm l-ar, l-ar, l-ar hu meta inti tiskuża l-ħażin, jew tinjora l-ħażin, meta dak il-ħażin qed jaffettwa l-ħajja ta' ħafna nies. Għalhekk finalment Subajja, jekk irridu ngħidu, eh, subajja rrid nippuntah lejja wkoll. Imma għalhekk subajja finalment ma nippuntahx lejjek jew lejk. Subajja nippuntah lejn in-nies li għandhom il-poter għax huma li vera għandhom is-saħħa jbiddlu l-affarijiet. In-ne on a small scale, il-konkret, mela ma jistax iġib, ehm. Affarijiet pożittivi għajnin. Tista' ttella' l-ispejjel bil-konkrit, tista' jien naf, tista' tiġi sitwazzjoni ekonomika aħjar ħabba l-konkrit, tista' jkollok xogħol ħabba l-konkrit, I mean. Eħe, imma qatt m'għandek tiġġustifika azzjoni ħażina jekk dik l-azzjoni qed tweġġa' qed qed taffettwa bil-kzuz b'mod negattiv lin-nies. Jiġifieri rigward il-ġnien, eħe, il-ġnien huwa the price we are paying. I mean, kollha kemm aħna illum il-familji qed imorru jgħixu ġo flats. It-tfal mhux bħal qabel meta konna żgħar aħna kellna dar u għandhom x'fejn jiġru. Jiġifieri aħna qed inpattu l-konsegwenzi ta' tal-kumdità tagħna, tal-istat ekonomiku tagħna għax aħna dan qed narawh żvilupp. Eh, huwa żvilupp, imma min-naħa l-oħra huwa deġenerazzjoni tal-ħajja tagħna. It-tfal m'għandhomx fejn jilagħbu, id-djar ċkejkna. il-ġenituri qed jistressjaw għax it-tfal. Aħna konna żgħar ommi kienet teħles ma' għamilna immorru nilgħabu fil-ġnien, issa llum it-tfal il-ħin kollu mama! Dawn kollha fhimt dawn huma kollha affarijiet u konsegwenzi żgħar. U juru shortsighted-ness min-naħa tagħna, ġifieri allavolja f'kollox hemm il-ħażin u t-tajjeb u mill-ħażin jiġi t-tajjeb, però at this point naħseb għandna nħarsu 'l bogħod, inkunu kritiċi u nieqfu naraw il-benefiċċji istantanji. Tajjeb, mela biex nikkonkludu wasalna l-aħħar żewġ mistoqsijiet li se tkun qed tagħmilhom Amy. Jien u naqra, ħsibt ħafna fuq il-ġeneru ta' dal-ktieb li, minkejja li hu ġabra ta' novelli, għandu elementi unifikanti bħallikieku rumanz. Għandu stil interessanti ħafna fil-fehma tiegħi. Allura nixtieq nistaqsik kif kien il-proċess tal-kitba ta' dal-ktieb, speċjalment meta kkumparat mar-rumanz Lucy Min? U issa li qed taħdem fuq il-kitba tiegħek u li ktibt kemm rumanz u kemm ġabra ta' novelli, x'ġeneri tixtieq tikteb fil-futur? Mela, eh, eh, kisser ta' kullimkien ġara meta letteralment bdew jibnu blokka flats faċċata tiegħi, għamlu sena u disa' xhur. Kont għaddejja minn żmien naqa' ħażin, jiena kont indibbati minħabba ansjetà, kelli ħajti mkażżda, ehm, u Meta tkun qiegħda ħażin l-affarijiet jekk ikunu three ta' round ten inneħħa dak ir-ritmu ta' construction minn hemmhekk bdejt jiena minn dak il-sentiment u l-ktieb kien ukoll kif beda jipprogressa huwa kif jiena bdejt nipprogressa jien bħala persuna u I resolve ma jixrux fuq dak l-element ta' mill-ħażin jaħraġ it-tajjeb. Naħseb, infatti, kif sirtu kullum ħin, naħseb domt xi tliet snin niktbu b'mod sporadiku ħafna, imma mbagħad nofsu qisu, naħseb nofsu, għax nofsu qisu l-estate of

il-letteratura. Kont se ngħidlek ktibt xi ħaġa t-teatru, le? Taralalla. Taralalla u kelli monologu ta' tliet karattri nisa ma' tliet ma' żewġ awturi oħra. Le, bħalissa qed nitgħallem ħafna, deċidejt li s-sena l-oħra hekk. Jiena kont sorpriża bil-premju, ġifieri u ġibha f'ħin li m'għandix premju, f'ħin li għandi tlieta f'daqqa u tħadd dik id-dinja fl-istess ħin għajjitni ma arax. Avolja jiena grateful, Xi kultant forsi tħoss ma' din l-imposter syndrome li tgħid ma jiena tajba biżżejjed. U mhux għax low self esteem ta' ma importanti ssaqsiha dil-ħaġa. Għax meta ssaqsiha qed tiftaħ lilek innifsek biex issir aħjar. L-aħħar mistoqsija Amy. Il-ktieb spiċċa fuq nota pożittiva u aħna nispiċċaw fuq nota pożittiva wkoll. Is-sena l-oħra dal-ktieb rebaħ il-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura, kif semmejt. Wieħed minn erba' kotba Maltin mill-2009 'l hawn u l-ewwel wieħed minnhom miktub minn mara. Naturalment dan unur kbir kemm għalik u kemm għal-letteratura ta' pajjiżna. Xi jfisser ir-rebħ ta' dal-premju għalik bħala awtriċi? X'bibien t'opportunità fetaħlek? U taħseb li premju bħal dan huwa importanti għal-letteratura miktuba b'lingwa mitkellma minn ftit nies? Mela, dal-punt ilbieraħ semmejtu, kelli diskussjoni hawnhekk ma' rebbieħa oħra minn Ireland. F'Malta għandna problema, m'hawnx kultura ta' aġent. Alright, m'għandniex aġenti Malta li, m'għandniex nies tekniċi, m'għandniex nies kwalifikati, hawn nies jiġri jaġixxu ta' aġent pero' m'għandniex nies tekniċi, m'għandniex nies li għandhom dik it-trade speċifika u eħe sfortunatament il-premju seta' kellu ħafna iktar impatt fid-dinja internazzjonali. Kien hemm anke eżempju ħafna fieri, kellimt lil Jan Carson għidt li jittellgħuha bħala fieri barra minn Malta u hekk. Malta hawn ir-rieda, hawn il-fondi, però m'hawnx l-istruttura. Però Biex inkun fair, meta qajjem dan il-punt, irrispondiet nies imgħoneqa dwaru tan-National Book Council u qalet li għaddej il-proċess biex ikun hemm iktar networking tal-awturi li jiġu esposti fid-dinja internazzjonali u Ikun hemm anke aġenti fil-futur, imma fadlilha naqa'. Aħna bħala awturi wkoll naħseb għandna r-responsabilità li noħorġu 'l bogħod mill-comfort zones tagħna. Nammetti jien ukoll li anke l-kitba tiegħi kisser miet. Insejt x'isem. Klara, Ehm. Xi kultant ara ċertu kitba u tgħid, kemm tixbah għall-oħra. Ehm. U naħseb xi kultant dan huwa anke effett ta' aħna żgħar, aħna klawstrofobiċi u mingħajr ma trid ħa tinfluwenza xulxin. Naħseb għandna għandna ninfetħu għal iktar stejjer, m'hemmx għalfejn fuq Malta, m'hemmx għalfejn fuq karattri Maltin. Għandna ninfetħu anke aħna bħala kittieba għal iktar tip ta' ta' genres. Naħseb dak huwa l-irwol tagħna u naħseb dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn jiena ddeċidejt għalissa Biex ma niktibx tax bla ma trid xorta tikteb. Imma għala isni nħoss li rrid nitgħallem iktar, niftaħ moħħi iktar, naqra iktar letteratura barranija, diġa naqra ħafna ta' ġifieri nitkellem iktar ma' nies. ħalli noħorġu minn dan il-comfort zone għax hemm ċertu comfort zone fil-kitba Maltija, però però naħseb li fl-istess ħin narana li qed nisfidaw, qed niċċalinġjawh. Titgħallem u titgħallem tiftaħ moħħok u hopefully sa sa ftit snin oħra nkunu anka attrezzati biex l-awturi Maltin nesponuhom internazzjonalment. Tajjeb, fadal ħames minuti, ma nafx hawnx forsi mistoqsijiet anke minnkom stess. Hawn Nathan, mela, ħu l-microphone t'Amy, Nathan. Laqtitni ħafna meta kont qed twieġeb lil Nicole Vassallo, l-ewwel mistoqsija tagħha, meta għedt li l-bnedmin għandhom żewġ inklinazzjonijiet, għat-tajjeb u għall-ħażin, u qishom ugwali dawn l-inklinazzjonijiet. Imbagħad semmejt l-awtorità. Kemm taħseb illi għandha tindaħal l-awtorità biex qisha tillimita l-inklinazzjoni tal-bnedmin għall-ħażen? Mela, l-awtorità diġà timponija dik l-ħaġa. Infatti, iktar ma jkollok sistema ċivilizzata, Iktar għandek sistema legali komplikata biex propju tillimita, però fl-istess ħin nara li ngħix f'soċjetà fejn il-ħażen tagħna li huwa parti minna, il-ħażin nirrifjutawh, nirriġettawh, nistħu minnu. Imma hemmhekk jgħid hemm Naħseb dik toħloq ċertu ripressjoni. U naħseb bħala umanità u bħala awtorità, bħala soċjetà, għandna nippromwovu l-ħażin tagħna, għandna nħalluh joħroġ, għandna ntuh spazju fejn jimraħ għax jekk ma ntuhx spazju ħa il-ħażen ħa jieħu n-nar. Għenin, xiex il-ħażen ħa jieħu n-nar għax qed nistema' naqra Biblika. Imma jekk xi ħaġa tirripressha, imbagħad se toħroġ iktar bis-saħħa. Eħe, nemmen li ngħix f'soċjetà li wisq tippromwovi l-pożittività, il-produttività,

ċatt ieħor? Mistoqsi oħra? Alright, mela naħseb nistgħu nagħlqu hawnhekk. Grazzi ħafna ħafna Lara tal-li kont magħna u qsamt perspettivi interessanti immens magħna lkoll. Nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, lid-Dipartiment tal-Malti tal-Opportunità, lill-Għaqda tal-Malti tal-appoġġ tagħhom, lill-istudenti kollha li ħadu sehem, tmienja li huma u anki min ipparteċipa issa, Jekk tixtiequ tisimgħu lil Lara taqra x-xogħol tagħha, nistenninkom tingħaqdu magħna llejla għall-aħħar attività tal-Festival li hija l-Open Mic organizzat b'kollaborazzjoni ma' Elizia Med. Hija attività li tibda fis-sebgħa u nofs u tistgħu mhux biss tisimgħu 'l ħaddieħor imma anke tipparteċipaw intom stess bil-kitba jew bil-mużika jew biċ-ċajt jekk tridu tagħkom. Grazzi. Jien nixtieq ngħidilkom thank you għax vera ħriġtu punt interessanti jiena qatt ma ġew f'rasi ħafna mill-affarijiet li semmejtu huwa interessanti kif kulħadd jirrelata b'mod differenti imma hemm dak is-sens ta' unità li fil-verità L-istorja differenti ta' kulħadd imma kulħadd jieħu xi ħaġa minnha u kulħadd jista' jirrelata. U nieħu gost nara ġenerazzjoni li għandha moħħ kritiku, li għandha domandi politiċi xi ssaqsi. Nara xi ħaġa hekk għalija hija kuraġġ, jiġifieri proset u good luck.